Шәрәбҗан, нигә син минем сәгатьне бер сәгать алга күчердең? Синең аркада бүген парикмахерскийга бер сәгать алдан барып утырдым. О, работает. Это не Вынужденный мера хатын. Президент шулай кушты. Путин андый указ әйтмәде бит. Причем тут Путин? Домашний президент ул мин. Ә син этот исполнительный комитет. Соң берәр җиргә барганда сине көтә-көтә соңга калабызмы? Калабыз. Зато былай ни запас җирисең. Менә бүген туганнарга мунчага барасы бар. Син әзерме? Юк. Все. Сәгатеңне ике сәгать алга күчерәм. Ничек инде?
Башкортостан вакыты белән йөрисең. Син черепашканы бераз кузгалтырга кирәк бит. Так что сказал, больше не сказал. Давай, черепашка на ташка. Соңгы дәрес, соңгы звонок. Нишлисең монда?
Менә Соңгы кыңгыравны уздырган җиргә килдем. Шул ук агач, шул ук костюм. Аны кечерәк костюм алып булмый идеме? Нәрсә мин?
Син аны әнидән сора. Ул бит миңа моны беренче класска алды. На вырос. Или мин үсмәдем, или костюм финарисныкы булды. Бу мировой костюм. Әле мин Институтка да бу костюм белән кердем. Ә өйләнгәндә нинди костюм? Соң өйләнгәндә дә шул костюм, просто тузаны гына кагылган иде. Кеше көлдереп була йөрмә, бар берәрсенә бир лучше. А-а, нервируй меня. Биргән ди. Малай быел беренче класска керә. Анарга подарить итәм мин аны. Подумаешь, чалбар бала гына бер ике тапкыр абынып җыгыла. Зато ни, шпаргалка качырга әйбәт. О, әйттем бит, минеке әлдә калган.
Нинди ис бу, эчтеңме әллә? Тишто хатын, ни, менә маскаларны спиртка манып утырам. Дезинфекция. Ишетмәдеңме, медчинаны ел ахырына кадәр Шушы намордниклар белән җиргә кушты. Маннан да киям хәзер. Каян күрдең инде моны? Күрше шулай эшли.
Әйтәм мин аны гел настроениедә йөри ул. Апын-тыпын. Син нәрсә, кодированный бит ул. Значит, паролен взломать кәннәр аның. Сиңа нәрсә җитми инде? Настроение җитми миңа хәтер. Настроение. Депрессиядә мин. Менә шуны хәзер ике кат манам да киям. Нигә ике кат?
И фикер та күбрәк булсын өчен. Менә шуны киясең хәзер. Яшелне яшел иттереп күрә башлыйсың. Ике көн шулай йөрсәң, бөтен кредитларың онтыла. Өченче көнгә крокодиллар күренә башлый. Ә минем зоопаркта давно булганым юк. Так что, красопетка моя, не волновайся и не мешай. Алабута, алабута. Ырлыклы арыны чырта, суны җатып утый-утый бөтен җирем кычыта. Ник чүбеңне калдырып барасың? Ник, ник?
Суганнарга скучно булмасын дим. Вич ута?
Вич.
Алабутасын әйтерим, солдат кебек чыгып басканнар. Парад диерсең, кире керегез әйдә. Путин әйтте, парад июньдә генә була диде. Ай, погода шәп. Морьга барып, пальма төбендә ятасы иде. Ага, душа хочет на море, а аяклар бара на огород. Море говоришь, хәзер мин сиңа ваннаны чыгарып куям, созылып жатырсың шунда. Ә пальма?
Пальма, хатын, бакчаңны ике атна утамасаң, алабутан пальма кадәр булачак. Вот сиңа Мальдивы. Нәрсә карап торасың? Бар, температурная моя. Купальник әзерли тор.

Ла хисне әкияттә яшәгән кебек яшибез. Шарап җан в стране чудес, концерт поставили, пипец. Хәзер нишлисең инде? Кинотеатрда концерт куям. Анда бит җиргәли. Күрсәтәм мин аларга кунг-фу панда. Может, сабан туйлар булмасмы? Булыр.
Әле кичә генә укыдым. Сабан туйда көрәшер өчен башта ике атна тәкә белән карантинда торырга кирәк.

Паласны урлаганнар. Нәрсә миңа карап торасың? Әнә текене минем инстаграмны да урладылар. Кемнәр?
Хакерлар.
Моны кайтардылар. Ә паласны кем урлаган? Палас хакерлары. Хәзер нишлибез инде? Белмим.
Гадалкадан сорыйммысың? Нинди гадалка?
Ромашки от Наташки. Хәзер. Кайтаралар, кайтармыйлар. Кайтаралар, кайтармыйлар. Кайтаралар. Күрдең, Ромашка паласны кайтаралар диде. Ә Ромашка мине бер кайчан да алдалаганы юк. Так что, возьми себя на рука, Ромашка, чәйнәп кара. Нервы тынычландыра, паласны да кайтарта. Кил, көтәбез.
Нәрсә эшләп утырасың монда? Ой, хатын я этот не, эт купил. Мин бит мондыйны сорамадым. А что тебе не нравится? Нормальный эт, эконом тариф, атнага бер генә аши, ашамаса башын каши. Хәзер анарга эте ясы кирәкме? Нәрсәгә анарга я? Итеккә тыктың куйдың менә сиңа я. Моның койрыгы каясың? Как коя?

О, императорная моя, давай парадный күлмәкләрен әзерлә, туйга барабыз. Соң туй үткәрергә ярыймы? Соң э, кафеларда ярамый, конечно. Өйдә уздыралар бит бөтенесе. Өйдә кысырык бит инде. Хатын, күңелең киң булсын. Зато туалетка чират юк. Арт бакчаңа чыктың рәхәтләнеп, тариф свободный, любой якка. Баян каян алдың?
Каян каян? Таптым, байни старый жук бит менә. Иренем, баскалыйм шунда. Ник аның караларына басмыйсың? Катын, не мешай. Башта акларында өйрәнергә кирәк. Каралары потом. Не волновай меня, пожалуйста. Булды бу. Хатын, ашарга барма. Гел ашарга сырыйсың. Бер дә үзең миңа романтический ужин ясаганың юк. Аны күрше хатынына ире гел ясап тора. Романтика говоришь? Күрсәтәм мин сиңа хәзер романтика.

Сәләтҗан! Нәстә!
Карале анда, дәүләт бизнеска нидер компенсация бирә ди. Шуны белеш әле. Белештем инде мин. Бирделәрме соң?
Тоттырдылар.
Нәрсә?
Күкәй, Нәстә. Шуңа күрә тавык роддомын зурайтып ятам мин. Ого!
Ә бу нинди хәрефләр анда? Хәреф түгел бу.
Именной йомырка. Бу мәсәлән, С, димәк, күрше Саниясенеке. Кырыгыз тук, анарга җитмә, диде тавыш. Монда Урамбаш Әлфия белән сыерчык Илдарныкы. Боларныкы ник бергә? Потому что Илдарның әтәченең сыерчыгы ике яккада сайраган, шуңа күрә бергә. Монда полный поженимся. Үзе его отдыхает. Так что не волновайся, хатын. Заказга булса күкәй, барысы булыр. Окей. Так что

Раз, два. Раз, два. Давай, Буроночка, давай, моя сладкая.
Нишисең? Менә музейда экскурсияда утырам. Нинди музей? Сен сервант музей бит ул безнең. Мавзолейда Калинин кебек. Ни ачырга, ни тияргә рамый аны. Менә бу чашкаларның гомер чыкканы юк. Кунаклар килгәч кенә инде. Нинди кунак?
Бу сервантка 40 ел бер чашка, бер рюмка чыкканы булмады. Димәк, безгә вообще кунаклар килмәгән. Шушы хрусталь рюмкаларны такие бакыт итеп булмады инде сарылып. Алла, Алла, кыйла гына күрмә Ходаем. Тихо, күрдеңме хатын? Син килгәч, сервант волноваться итә башлады. Иди бар, не мешай. Ярар, ярар киттем. Авызыңны сиксән-туксан. Заначканы кайсы чәйнеккә тыктым инде? Җимешем.
Нинди җимешем?
Мин сиңа урюк, что ли? Шатлыклы хәбәрем бар дим, Путин балаларга акча күчерген. Акча, акча.
Выборлар декабрьдә булган булса, декабрьдә күчергән булыр ие. Ул 10 мең тәңкәгә дә лотерея иткан кебек шатланып йөрибез инде. Валяның баласына күчермәннәр бит. Син Валяның баласына ничә яшьсең? Февральдә 16 тулды. Путин өчен бала түгел инде ул. Алар нишли?
Нишли, нишли.
Ат кебек кешни. Эшли дә налог түли. Путин сказал, больше не сказал. Юк, син бу печәнне алып кайтасыңмы бүген, юкмы, сарыкларың акыра бит. Сарык, сарык инде ул.
Сарык кычкыра дип, монда геморрой чыгарып ятасым юк. Ашыйсы килсәләр, килеп ашарлар. Шарабҗан сказал, больше не сказал.
Шарабҗан, син помидорларга су сиптеңме? Кайттын.
Авызыңны селге белән селтәйм. Дастал син ул помидорларың белән. Син паника кереп кара. Разве бу помидор? Джунгли булган бит монда. Маймыл гына җибәрәсе калды. Нәрсәсе шамый аның сорты шундый? Бигрәк шәп сорт икән. Бытагы бар, помидоры юк. Нәрсә көләсең?
Син кыярларың үсәмесең? Конечно, үсми.
Алар вообще в шоке. Аларны гомердә э, пальма кадәр помидор күргәннәре юк. Бу помидорга да сиңа да карантинның плюсы тигән икән. Ничек?
Тишек, ничек? Алар искә үсә. Син вообще җанга үсәсең. Ә мин шушы кыяр кебек ябык булсам да. Аппетитный.